biabia aɖewo le mía si mídze be míabia alo mabia ɖe wò nyaɖeɖewo me ta. Míenya be wò koe ate ɖe nya yewo me na mí nyuie. Ɛɛ, ne nyemagago ɣeyiɣi fu o hafi mayi nye biabia dzia, manya tso gbɔwò alo masi tso gbɔwò. Ame kae wò xexeame alo ame kae wɔ mí? Akpe xexeame katã ŋutsi. O akpe xexeamea kɔ. Mawu gaso gboli sa aɖaŋuwɔtɔ. Ye wò xexeame. Mawu gaso gboli sa aɖaŋuwɔtɔ. Mm. Ɖo to vovo ne Jehova yi kpakple God ya mu yɔyɔm fia. O concept ɖeka koe. Enu ɖeka wo koe. Ye.
Ok. Ok. Ke ne ekpɔ Mawu ƒe nuwɔwɔwo domea, míawo amegbetɔwo hã míenye eƒe nuwɔwɔwo dometɔ ɖeka. Alo miawoe nye gbãtɔ tɔ eye wo. Ao, ewo wɔ nu hafi miwo míeva. Va wɔ mi. Ok.
Ok. Ke ne èlé ŋku ɖe míawo amegbetɔwo ŋu ɔ, èkpɔ ge be míaƒe agbalẽwo mesɔ o. Ne èkpɔ ema, míema ɖe agbalẽ vovovowo me. Ame aɖewo le ʋie, ame aɖewo le dzĩe, womea ɖewo hã wole yibɔ kple nɔviawo. Exɔ se be Mawu ɖeka ya nègblɔ fia ye ko wò mía katã. Ao, nyateƒe ma me Mawu ɖeka ye wò ye ŋu egawɔ me yibɔ o. Are you playing? Ee.
Ko proof le asiwò nàtɛ na mí fia ko mía axɔ axɔ dziwɔ sea. Oo ok.
Le Egypt afia ye Mawu nɔ amea me me le ye anyiŋea le
Egypt nyigba dzi afia.
Ale be.
Le Afrika nyigba dzi. Afrika nyigba dzi. Ok.
Gake Mawu nɔ mía gbɔ fii kpɔ. O afia. Ok. Menye.
Me ke nye Bosam ƒe vi gbãtɔ. Bosam.
E, Mawu ƒe vi gbãtɔ. Mawu ƒe, enye Bosam ɖe, enye Lucifer ɖe. Ok. Ee.
Ta abe evi gbãtɔ ne fofoɔ. Ok.
Ye Mawu nɔ meme ma. Ok. Enɔ nu kplikplikpli. Abe ale yi mía, mía tɔgbuiwo. Nyemetso nya ŋu o.
Ne Abosam nye Mawu ƒe vi gbãtɔ tɔ ɖe, míaƒe ɖevi aɖewo gali keŋ. Ee. Ɖevi aɖewo gano Mawu si. Ee. Gake gbãtɔ tɔ. Gbãtɔ ye nye Mawu ƒe vi.
Okay.
Ale be ye wònɔ anyi ame memea. Ye Mawu nɔ ame memea. Enu, enu ŋu kplikplikpli. Okay. Ko. Ke gbe ɖeka Mawu eyre wɔ tse kple ƒe. What type of claim is this? Edo vie.
Ee, eyre wɔ tse kple ƒe.
Ke
ne mamea edena nane me woyɔna be anka. Anka. Ee, yi ke zemelawo zãna agba.
Anka ma ƒe maybe ame aɖe menye ŋke nya anka o. Ne amea na ase gɔme, míaƒe nukpɔlawo na ase gɔme na mía ɔɔ anye ŋee wònya. A, a, ha gblɔ nya vi aɖe tso anka ŋu na mi. Ok.
Anka. Anka ƒe dɔwɔwɔ.
Ok.
Anka nye nane yi ke ezemelawo zãna. Ok.
Alebe ne wozẽ ɖe anyia mea, enana ezea léna vi. Ok. Alo anyia léna vi. Ne wobɛ lé via, efia be ŋusẽ ɖo ŋu. Aƒoƒu nyuie. Abe ale yi ne akplẽ ɖe eme ene ko, akplẽ nalé via anɔ dzidzɔ tum kɛyɛkɛyɛkɛyɛkɛyɛ. Ahaa. Ok, akɔ. Aa Enana wòléna vi eye wònana wòbiãna abe ale mí yevu kpɔ mee fia ene. Aha ta Mawu ko aŋka de kotoku me hafi ɖe wɔtsea ƒleƒe. Ke ka sia Mawu na tso wɔtsea ƒleƒe gbɔ because amewo to line ɖe wɔtsea te ta mete ŋu kpɔ mɔ mo ne protocol hã o ta mete ŋu kpɔ emɔ eƒle wɔtsea hã o. Ke ka sia wɔ va

Ye bosam be, ah Mawu, yeɖe kuku, ŋdɔkɔ srɔ̃m mee yehã yele. Wònye Mawu mewuna amewo ta. Ee, mete ŋu awu gã hã o. Ye bosam gblɔ be, o, o, Aƒetɔ. Ekpɔ aŋka nam.
Aa o.
Megabia hã ma ta because ema amewo gbe ego gbɔgbɔ ɖe wo me o. So, it's a finished product. Ah, okay. Aha. Evɔ ke afi ke ye wokɔ ga da ɖo. Ke dɔmedui kple edziveame ta ye Mawu be o yina woada wo ɖe afu. Ko ye ɔshi ama Abosam kpɔ eƒe ashi ƒe movement yina ada wo ɖe afu. Ta ne èle ŋku ɖe Afrika map ŋu aa, ale Mawu wɔ ashi yea, nenema wòle. Eye Bosam lɔ mí kɔ.

Ok. Wògblɔ abe le mí nɔ kapita hã kpɔm le afia. Ee. Ye ko ma ne gblɔ. Yo, míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo. Ye ma mía, míaƒe brɔda gã na mí nya ƒo be, efia be míawo kaplatse gbalẽ yi tɔ menye mastantɔe wɔ mí, ke nye mawu sogolisa ye wɔ mí. Yeƒe vi gbãtɔ tɔ yi ke nye Lucifer, ye kɔ mí kɔ dɔ srɔ̃ mí. Yi ƒoƒua yi wɔ ashe plega, yo kɔ mí kɔ nɔ practice wɔmee ye nye ɖokɔ míeva kɔ da ɖe afi gba. Ta míada akpe ne fu le tesa ɖe ŋgɔme kuku ya ta alo ŋgɔme ɖeɖe ŋgɔme ɖeɖe ya ta akpe.